Mähriban dostlar, geliň şu gün hakykaty eşdeliň Watan dönükleri hakynda. Salowmaleýkim gowmam janyňyz sagmy.
Waleýkim salam Türkmenistandaky ýaşaýan hemme Türkmenlerimize salam ýetirýän öz adymdan. Sag boluň. döwletinden. Muhammet düýeçi bilen siz indi ikiňiz wideo edipdiňiz, öň bir wagyt çykyş edýädiňiz, gürleýädiňiz, soň birden araňyz kesilipdir-de. Ýa uruşdyňyzmy, ýa sögüşdiňizmi, näme boldy araňyzda, ýa düşünişmezlik boldumy, ýa biri-biriňizi alladyňyzmy, şo hakda bir hakyky zady bir ildeşlerimize, bir podpisçiklerimize bir ýüze çykarmak üçin bir gürrüň beräýseňiz mümkin bolsa.
O zatlary bar-a, o zatlary ol taryhdan yzarlasaňam bolýar. Sen bar-a, ol ýaňky ol Muhammet bärden ýüze çykdy, bir aktiwist, öň, ozalyndan men ynandym şol oglana. Başda ynandyň. Ýöne hakykat, hakykat ýerinde Muhammet, ol hakykat Muhammet däl eken, ýasama Muhammet eken. Sebäbi olaň alyp barýan taktikasy bilýäňmi nämeden ybarat? Olar halky ýok etmek. Halky ýok etmek, türkmen halky bolmaly däl. Kimiň höküminde şo zatlar edip otyr. Ýaňky men seň gepleşigiňi diňledim-de ýaňky ol eýran türkmen oglany aýdyp otyrda. Ol köp zatlary Dogry köp zatlary nädogry. Ol bara aňyrdan o gyzy alyp gaçan adam Muhammet. Düşýäňmi? Gyzy alyp gaçyp şeýdip aşyk bolup o taýyň ýemesine girmedik adam ýaňky ol politikasyna zadyna. Gorkak adam şu zatlardan gaçýadar o.
Şondan gaçýada o. Hawa, ýok. Onsoň ýene bir elementaryň zat bar, meň öýümde oturdy, meň öýümde ine şu baýdagyň astynda oturyp, Hawa. Baýdagyň astynda oturyp bir söz berdi. Rahman aga diýdi, şu zatlary etjäs diýdi. He, beren sözüne durmady. He, ýok. Şuň ady birleşmek üçin. Hawa. Daşary ýurtda ýaşaýanlar üçin. Hawa. Onsoň gitdi-de Maksat Maksada jaň etýär. Mende bir pikir döret diýýär. Hawa. Koordinasionny sentr açmak üçin. Hawa. O o pikir kimden döredi-ow, menden çyksa, ol ol uje ogurlygyň bir görnüşi-ä ol. Haa. Meň ideýamy öz nemesine peýdalanjak bolýar. Onsoň men sorag berdim bu zatlara. Ine, ýaňky Myrat Gurban ol Amerikada geçen ýyl ol deme çagyryş etdi. Hawa, Naja Muzaperowa bilen. Men, hä, men dogrymy aýtsam men barjakdym. Hawa. Ýöne men haçan-da gözüm ýetdi, kim şo taýyp barjagyna. Muhammet Düýeçi, ýaňky ol Täjewden näme ol. Naja Muzaperow. Naja Muzaperow.
Ýelep o, ýelep! Ol wara özüne ýaňky aňyrda galmak üçin ýer gözläp ýören adam Amerikada. Sen näme üçin biziň adamlarymyz tupik bolýa, eý, şu adamlaň ýoluna gitmäliň-ow! Ýalan sözleýärler-dä.
Men Mara bir zat aýdyp bereýin-a, men şu Myrat Gurbanow bilen men gürleşjek bolýan, men seň bilen gürleşmeli bilen öňürti swýazaçka otyryn welin, otkaz, ýok. Näme üçin? Jogap berip bilmeýän.
Aý, ony howa bilmese, men-ä bilmen-ow. A Kakamyrat Hydyrow barada näme aýdyp bilýäň? Kaka, Kakamyrat Hydyrow diýilýän adam bar-a. Kakamyrat Leýinskden ol on karelis adam bolan. Nähili adam bolan? Karelis to ýest ýaňky özi bir ýaňky gürji çaw çaw edýän gürji. Hawa. Seni meni satmana bular taýyn.
Gepiň tümmegi nemeda Patkalim da.
Bärin diňle. Men bir zat aýdyp beren ol podkalimnik sözi bara ol her bir adamda bar adamsyrykda bar ýöne oň ýaly podkalimnik gerek dällerow sebäbi bara ol oglan maňa bir zat aýtýada Kakamyrat ow diýe seň zemlýaňyň bilen men işledim diýe näme diýe respublikaskiý prokuraturada. Isledim diýä men o zemlýak bölen gürleşýän özüniň aýtýan aýtymy şoň adyny öçür diýär o kakamyradyň diýä. Ol adam karelis diýä ýoňky özüni diýä o daşoguzly dämi diýär o. Hawa.
Bolýa. Meň diýjek bolýan zadym şundan ybarat. Ýokow eý eýdip baragyň sen bir ýalan sözlemäňdar o hakykat zat aýdyň o. Şu hakykaty aýtmalyda. Indi. Hakykat zat aýdyň.
Hawa.
Ruslan Mätiwi tanaýaňmy? Ruslan Mätiw. Ýa-ne dogry aýtýarmy? Ruslan Mätiwi tanaýaňyzmy? Ýo, o, ýok, ýok. Ruslan Mätiwi bir çykyşlaryny diňledim, ýöne ol adam bar-a meň üçin prostoý parol. Geýmika diýen. Geý? Şeýlemika diýip pikir etýän-de.

Myrat gurban niye yanky kaka myrat o men hemmesini göz mewesine yetdim arabaň gyrsyna. Beren gürrüňlerini eşitdiňiz.
Bu gürrüňleň dowamy entek kän ýörite siziň gözüňizi açmak üçin hakykaty goýdum. Nesip bolsa ýene-de siziň üçin mundan beýläk hakykatlaryň hakykaty gaty köp bolar. Men aýtdym ýadyňyza düşýän bolsa. Mende her bir watan dönükleri hakynda kompromat bar. Men her biriniň ýumşak damaryny tutdum eýýäm. Her biriniň ýumşak damary meň elimde. Tak şto, dönükler, siziň alyp biljek galaňyz ýokdur. Şonam ýadyňyzdan çykarmaň. Hakykat meň bilen. Men halk bilen, halkam meň bilen. Men türkmen. Özüm türkmen. Enem, atam türkmen. Ata Watanym, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan! Halkyma, Watanyma, Prezidentime hiç haçan ikilik etmen. Ikilik edýänlerem aýak goýman. Düşünen bolsaňyz, sag boluň, düşünmedik bolsaňyz, onda-da sag boluň. Ähli pikirleriňizi kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Isleseňiz söýüp ýazyň, gowy görüp ýazyň, gowy zat ýazyň, meselem. Ýok, isläňizokmy, sögüp ýazyň, gygyryp ýazyň, näme diýip ýazsaňyz, şony ýazyň. Ýöne bir zady unutmaň, iti ýörer, kerwen geçer. Watan dönükleri siziň gitjek ýeriňiz ýokdur. Men siziň yzyňyzda durun. Meň gözüm ähliňiziň yzyňyzda. Eger içiňiz ýanýan bolsa, wot, arçalyk. Gördüňizmi? Iç, içiňiz sowar. Eger Türkmenistana gelip bilseňiz.